L-istorja li se naqra jisimha Ħbub tad-Dieb u hija meħuda mill-ktieb Tużżana Stejjer għat-Tfal minn Tnax-il Kittieb. Dal-ktieb li se naqra minnu din l-istorja jismu Arja Friska Numru Tnejn li huwa ġabra ta' novelli u qabel ma nibda l-istorja li hija miktuba minn Trevor Zahra u jisimha Ħbub tad-Deheb irrid nispjega daqsxejn xi tfisser il-kelma ħbub jew is-singular tagħha ħabba. Ħabba hija munita li kellha li kienet teżisti fiż-żmien qabel ma daħlu ċ-ċenteżmi. u anke l-Milleżbi f'Malta qed nitkellmu fil-bidu nett tas-snin sebgħin, qabel il-bidu nett tas-snin sebgħin, preċiżament fil-1972, jekk m'iniex sejjer żball, kellna s-sistema Ingliża. U fis-sistema Ingliża kellna s-soldi u x-xenini u kien hemm ukoll il-ħbub. Sa l-ħabba kienet l-iktar munita li kellha l-inqas valur. Isna qegħdin ngħidu ewro ċenteżmu. Rajt tissemma wkoll il-kelma sitt ħabbiet li huma sitta minn dawn, isna qegħdin ngħidu ħames ewroċenteżmi jew sitt ewroċenteżmi, xi ħaġa hekk, jiġifieri valur vera ftit. Ħbub tad-deheb ta' Treversar. Jien kont iż-żgħir. Ħija Sally kien disa' snin akbar minni u Helen ħamsa. Meta jien kelli sitt snin, Sammy kien ġa żagħżugħ u Helen kienet trida ta' tfajla. Ma tantx kelli ma' min nilgħab u għalhekk, malli niġi mill-iskola u iġri u ġerri nlesti x-xogħol tad-dar, arani nerħilha 'l barra niżżiemel mat-tfal tal-ġirien. Dik il-ħabta l-karozzi kienu għadhom skarsi u t-triqat kienu kollha f'idejn it-tfal. Hemm kont niltaqa' ma' Mario Abdilla, tifel imqarqaċ li l-gideb tiegħu tant kien kreattiv li kull gidba kienet rigal prezzjuż. Kien kapaċi jpaspar storja fuq kollox, imqar fuq il-bozza tad-dawl tal-kantuniera li dik il-lejla ma xegħlitx. Iżda l-vittma ewlenija tal-ħrejjef ta' Mario Abdilla kienet Dolor tal-Qtates. Dolor kienet toqgħod weħedha fit-triq ta' warajna. Fil-pjazzetta ta' ftit 'il fuq minnha kien hemm għajn tal-ilma li f'dawk iż-żminijiet, meta l-ilma tal-vit kien għadu lussu, kienet tintuża mill-biċċa l-kbira tal-ġirien. Kull filgħaxija, waqt li jien u Marju u ċorma tfal oħra konna nkunu qed nilagħbu ħarba jew gwerra Franċiża, Dolor tal-qtates kienet tiġi tqandel żewġ bramel taż-żingu, timliehom sax-xfar u terġa' lura lejn darha b'xi sitti qtates iduru ġo saqajha. Aħna konna drajnieha. Imma Mario kien dejjem jieqaf f'nofs il-logħba u jiċċassa jħares lejha. Nistqarr li lkoll konna nibżgħu xi ftit minnha u ħadd m'għaddielu minn moħħu li jmur iġorrilha xi wieħed mill-bramel. Forsi għalhekk konna nippruvaw ma tantx nagħtu kasha, imma Mario kien kull darba jberraq għajnejh u jibqa' jsegwi l-mixja tagħha. sa ma jaraha tidħol u tagħlaq il-bieb. Imbagħad idur fuqna u bil-leħen tal-istejjer jgħidilna, Rajtuh? Dak tat-tebgħa sewda fuq moħħu lbieraħ ma kienx għandha. U minnufih irodd is-salib u jbus s-sebgħu il-werrej. Marju kien skopra sigriet kbir. Kien sar jaf li dawk il-ħafna qtates ta' dal-għor ma kienu qtates xejn. Kienu tfal, subien u bniet li dol-għor kienet tisraq bil-lejl. Troxx fuqhom trab isfar li ġieli kien ikollha l-farda l-imċappa sbieħ, tgħid il-kliem tas-seħer u f'tebqa t'għajn tibdilhom fi qtates. Meta Mario kien ikollu miegħu lil oħtu Kitty, kien aktar jagħtina dettalji. Kitty kienet xi ftit xhur iżgħar minni. Kienet magħmula ċkejkna u kważi qatt ma kienet titkellem. Kienet dejjem iżżebbeġ par għajnejn kbar suwed tuta u tmexmex subgħajha. Mario ma tantx kien jieħu gost biha ma' saqajh u għalhekk kien aktar jibda jriegħed leħnu u jgedwed. Is-sajf l-ieħor, it-Ziju Fred ma setax jorqod bis-sħana u ħareġ fuq il-bejt għall-arja. Qal li sema' bħal biki ta' tifla ġej mill-bitħa ta' Dolore. Iz-Ziju Fred ipprova jaqbeż il-bjut biex imur jara x'ġara, imma f'daqqa waħda l-bikja nbidlet f'tinwieħa ta' qattus. U reġgħet hemm il-ġrajja bir-radd tas-salib u b'ħarsa lejn oħtu Kitty. Imma din baqgħet wieqfa fejn kienet, b'subaħħa ġo ħalqha u għajnejha żewġ kewkbiet. Niftakar li dik il-ħabta, dil-ġrajja kont nemminha b'qalbi kollha, u tant kont nieħu gost nemminha li qatt ma semmejt xejn quddiem ommi. Kont nibża' li ommi għandu mnejn jirnexxilha tikkonvinċini li din kienet biss qlajja. B'dana kollu, kont dejjem bix-xewqa li ngħid lil xi ħadd kbir. In-nannu Mikiel kien joqgħod magħna. Darba konna sejrin flimkien mid-dar għall-knisja meta ġejna wiċċ imb wiċċ ma' Dolor. In-nannu sellmilha u Dolor tbissmitlu. Ma ridtx nitlef opportunità bħal dik. F'erba' kelmiet għedtlu b'dak kollu li kien skopra Mario Abdilla. In-nannu Mikiel qagħad jismagħni bl-attenzjoni kollha u malli waqaft ħares ċass lejja, iħniżni u b'leħen baxx qalli, Attus ma jimpurtax kieku xi tgħid, la tmur skola, la jagħtuk homework, la jkollok tqum kmieni. Tagħmel li trid. U Dolor titimek tajjeb. U reġa' emiżni b'nofs tbissima. Ħassejtni nitkexkex. Dan nannu Mikiel ukoll? Tgħid x'ried jgħid biha dik it-tehmiża. Mhu żgur għaddiet ġimgħa, Mario kien ġie jħabbatli mal-antriporta. Kellu għajnejh imżebbġa aktar minn ta' oħtu Kitty. Smajt x'ġara, qalli malli ftaħt il-bieb. Il-Brixu intilef. Intilef kif? Ilu nieqes minn dalgħodu, kompla Marju. Skarta l-iskola u għadu ma marx lura d-dar. Dik il-lejla nġbarna lkoll fil-pjazzetta tal-Għajn intaqtqu u nipproponu litanija ta' possibiltajiet dwar x'seta' ġara mill-Brixu. Min jgħid li ħarab għax qala' xebgħa mingħand missieru, min jgħid li arrestawh il-pulizija u min saħansitra qal li l-Brixu kien ilu jgħid li jrid imur l-Awstralja ħdejn zijuh. Imma Marju ma kellu għalfejn jisma' xejn. Hu kien jaf x'ġara. Ħarsu! qalilna wara ftit. Hemm hu l-Brixu. Mit-tarf tal-pjazzetta dehret riesqa Dolor. Tbandal bħas-soltu żewġ bramel taż-żingu f'idejha u b'serbut qtates warajha. Qegħdin tarawh dak il-qattus il-ġinġri? reġa' beda jgħidilna Marju kemm kemm jinstema'. Dak qatt ma rajnieh qabel. Ġinġri bħal briksu. Għajnejn Kitty dehru mżelġin. Dik il-lejla ħadd minna ma kellu aptit logħob. Erġajna lura d-dar qisna ġejjin minn funeral. L-għada filgħodu ommi qaltli li l-briksu nstab. Tabilħaqq li kien ħarab mid-dar wara li qala' xebgħa mingħand missieru. Kien għadda jum sħiħ u lejl fil-kantina tad-Domus. Sa fl-aħħar il-ġuħ għamel bih u mar lejn daru minn rajh biex minbarra platt minestra jaqla' xebgħa akbar minn ta' qabel. Malli smajt bl-aħbar moħħi tar dritt lejn Mario. Kelli seba' mitt sena sa ma jasal filgħaxija biex niltaqa' ma' Mario u nara x'kellu xi jgħid. Ħassejt qalbi tingħafas għalih u għall-istejjer kollha li konna bnejna flimkien. Imma ma kellix għalfejn ninkwieta. Għajnejn Marju kienu qed ileqqu aktar mil-lejla ta' qabel. Ara m'għandix raġun, qalilna malli tfaċċa d-dolur. Il-ġinġri ma jidher imkien. Dik beżgħet minn missieru. Taf biżżejjed illi missier il-Brixu ma jaħsibhiex darbtejn. Rat li jaqblilha ġġibu lura kif kien. Issa nistaqsu lil Brix u qabeż jgħid xi ħadd. Dak ma jaf b'xejn, reġa' Marju. Meta minn qattus terġa' ssir tifel, ma tibqa' tiftakar xejn minn dak li jkun ġralek. Dak minn għalih kien rieqed f'kantina tad-Domus.